Pen y bont. Yn mynd trwy prosesa. Cael ei hyrddio nôl dan bwysa. Chris Williams yna. I'r dde, y bas yn llac. Mae'r ben yn llithrig. Mae yna law man yn yr awyr. A'r cic gosb yn dilyn. Yn plymio i'r tir Aberafan yn derbyn y penderfyniad bod Aberafan yn mynd am y pwyntiau'n gynnar hefo Scott Delenevo. Ddim y ciciwr traddodiadol wrth gwrs. Wrth ystyried bod Cillian Cullen, Syl Lanler yn anelu at y pist, ond pwyntiau wedi trosi, pwyntiau gwerthfawr. Os ydy'r gêm mae unwaith eto am fod yn un tyn. Chwarter ffordd drwy'r gêm, hanner ffordd trwy'r hanner cyntaf, Aberafan 3, Pen y Bont ddim. Aberafan i ganol cae, o gic dros y top. Ond ganfod y tir lle mae hwnna'n ddifownsio'n syth i ddwylo. Aberafan, 5 metr yn brein mae Price yn cael ei lusgo. Rhaid bod sgôr yn dod rownd y gornel, y bêl yn cael ei dirio gan Melys Hawken, ac allan o ddim byd, yr amodau siŵr o fod yn creu helynt ymysg amddiffynwyr Pen-y-bont, a cyfuniad o Price a Hawken yn manteisio i'r eitha' Aberafan yn ymestyn y flaenoriaeth. Ie, yeah, mae wedi bod yn 20 munud yn uben troi'n bowns y bil yn anffafriol i Ed Howley sydd wedi bod yn daclus iawn trwy gydol y gêm. Price y canolwr yn cwrso'r gic a wedyn Ellis Hogan yn fwy effro na unrhyw un arall. Codi'r bel lan a sgoro cais cynta y gêm. Bind!
Dyma ni. Set!
Cyfla pen y bont a Chris Williams i gofrestru sgôr. Hold it!
Mae'r sgrym ar hyn y bryd yn dal gan Aberafan. Williams defnyddio i ganolwyr at y prif ar Tom Florence yn llawio'r dyn cyntaf dros y top. Ben Bennell a pwy arall o'n i bai Ed Howley sy'n croesi i ben y bont. Dim llai Na'r ymwelwyr yn haeddu. A mae'r bwlch wedi haneru ar y sgorfwrdd. Aberafan deg, Pen y Bont 5. Florence, digon syml, reidoedd dyn mawr yn canol cae. Signa'r amddiffyn, fe yna wagle a hawlu yn sgorio. Yn pen y bont sydd dal i ymosod. Mae dan i'r prif thema yn yr ail hanner, mae rhywun yn teimlo de. Aberafan yn amddiffyn. O, oh, sgiliau pel droed. Nor yn y bol, Kelvin.
Yn y rheoli. Nor yn y bol.
Bron diw dwy'n i lyddion pen y bont. Dyn nhw'n gallu rhoi dylanwad nhw ar y gêm. Y ffigiad, y bas wedi oedi yn wych, nôl tu fewn tuag at Tomos, Jake Tomos, a mae'n mynd i fod yn sgôr. Mae col i Rowley sydd yn manteisio. Mae'r sgôr a'r gêm yn gyfartal. A dim llai unwaith eto. Fel ar ddiwedd y hanner cynta, mae Pen y Bont yn heiddi ail cais nhw o'r dydd. Ie, yeah, fi'n credu mae Lloyd Wilkins yn ei gwaniaeth ertwr ar y ca. Mae'n neud taflu'r ffug bas na dwywaith sy'n bwydo'r amddiffyn allan. A wedyn, mae Coli Roli yn dal yr eslis, cwn i weld e. Yn gorfodi'r esgellwr wendio'r allan. Gwaith da iawn gan Lloyd Wilkins i creu y cais na, i creu y gwagle. Yn ennill y mantes na. A wedyn Rowley yn dal yr esllus. Oedd hi'n gorffeniad weddol syml. Deg yr un. Mae'n gic enfawr. Fraser Jones yn cymryd i, ant, i fantais a'i amser. Mae'n ei methu yr unig gyfle at y pys yn y hanner cyntaf. Dyma'r ail a'r pwysica wedi tynnu heibio'r postyn. Pen y bont efo'r meddiant, efo'r momentum, George Yn mynd i'r tir. A'r cic gosb yn dod. Cyfle mynd at y pist. Wilkins wedi'i ffrwyno. Chwarae rhydd. Tackle only, so play on. Wedi lyncu fyny yn dda gan James Clegg, o'r rhaid stopio'r ymosod. Y fantais yw siŵr dal yn cael ei chwarae. Eto'r gic, pwysau ras, lle mae'n adlamu, dim dymlaen. Mae fel ping-pong ar y cae yna.
Mae'n gic gosb o flaen y pyst. Lloyd Wilkins newid mewn ciciwr. Nes i Wilkins dod ymlaen. Y glaw yn tywallt i lawr, ond ei hunan yn stopio Wilkins rhag drosi'r cic os pen y bont ar y blaen am y tro cynta yn y gêm ail y gyfla. Mae'r tensiwn pawb yn fyd bron iawn yma yn yr eisteddle. Aberafan yn gwasgu Marsh. Mae nhw'n modfeddu ymlaen.
Davies. Del Nefo.
Edrych yn bach o gymorth y Geco am benderfyniad dewr. Ond dwl wrth edrych yn ôl. Do'n am cic os, doedden nhw'n ôl i'r dwy ar ugian. A Del Nefo Wedi mentro a wedi methu. Cario yn gry ma Jamie Clegg. Angen mwy na cryfder. Del Nefo. O mae yna chwarter bwlch. Dal yn fyw, ddim yn fyw. A dyna ni, mae'r gêm drosodd. Pen y bont sydd yn camu trwad i'r rownd go gynderfynol. Pen y bont sy'n ennill am yr ail dro tymor hwn. ar y Talbot Athletic, cic Lloyd Wilkins y gwahaniaeth ar y sgorfwrdd yn y diwedd, a'r sgôr terfynol ar y Talbot Athletic, Aberafan 10, Pen-y-bont 13.